Khi bai ule, tun tum kan program tunlai titi ah chuan tunlai a kan hripui leng mek avanga Mizoram leh India ram tena kan tawrh dan, mi rethei zawk tena kan tawrh dan te, Leh a nghawng, tin, he thil avanga eng tikah nge ngai kan awhliang tih te, kan hmathlir te chungchangah mithiam kan kawm dawn a, Doctor James LT Thanga, Assistant Professor, Mizoram University, Department of Economics-a thawk mek biakna tih tihpuina kan nei dawn a ni. A dawt lehah chuan Agriculture Director Pu Rohming Thanga, Hei bu leh bal ah te engtin nge he thil avanga ih hma kan sawn anga tan kan lak ang tih chungchang ah te kan kawm tel dawn bawk a ni. Chungte chu tunah i lo thlir ang u. Ka bulah hian Doctor James Laltee Thang a, Assistant Professor, MZU ah, Department of Economics ah a ni awm a. Hei tunlai Covid nineteen avanga kan nei leh bar chungchang ah hian biakbiakna kan nei dawn a ni. Chi bei le. A chi bai. Hei a hmasa berah chuanin Mahzanin titi MZTU zirtirtu forum titi te pawh ka lo thlir a, ka ta tanghan zawhna han siam ila Kohhran hrang hrang panga khawpui chhung leh thingtlang Kohhran te'n han lak atang pawh khan min lo nghawng nasa hman hle mai a. Pathian ram chungchangah khan hripui lo len hma leh hripui len hnuin han compare khan Nuaih pua ten lo inthlahau a, thingtlang lamah chuan sing thum tih vel te lo ni ta a, chin GST ah pawh January te February ah chuan vaibel se sawmhnih pali te an ni chho va, March ah sawm thum pahnih tih vel, April ah kha chuan vaibel se pua chauh kha lo ni mai kha kha insawi a ni a, heta tang a han thlir khan India ramah leh a bikin Mizoram ah hian engtia rei nge kan economic dinhmun hian ngai awh chho leh thei a inbeisei tih lai vel ah kha min an sawi zau sak hmasa teh em. Aw covid hmawngah hi hman zan kan sawi kha a insawi takah chuanin i kohhran panga ah khanin khati zat khanin a inthlau a, i thingtlang lampang kohhran kha kohhran khan chauh ni kan la ta. I an lan danah chuan khawpuiah hi chuanin kan Pathian ram reng reng hi a thawh tam ber hi chu sumdawng lian ho. a ni ta. Chu chu thing thingtlangah chuanin a thawh tam ber hi sorkar hnathawk a ni deuh tlak pui ta. Chuvang chuanin thingtlanga a tlak hniamna kha chu a hniam ta in lo hriat ang khan. Tin khawpuia tlak hniamna erawh chu a lian ta em em a. Ko kohhran panga kan han inah pawh khanin nuaih kuain chuan nuaih sawmpua vel zet khanin ih kohhran panga chhunga mipuite sum lak luh kha tla hniam angin. a han ri ruat thei a, an ngai ruat thei a. Chu chu a en tir chu kan sumdawnna hi a tla nasat em em a, kan sum leng vak a tla hniam nasa tiin a ni ta. Hei chu i mi nawlpuiah hi chuanin inhlawh te ni tina inhlawh te sorkar hnathawk ni lem lo leh sumdawng hova chuan kan sawiah hian a chiang ania. Tin chutiang chiah chuan sorkarah pawh mi malsum lak luh, sumdawngte te sum lak luh a tlem chuanin i chhiah, sumdawngte chhiah lut kha a tlahniam ve nghal tihna kha a ni ta. Vawibial che sawm pahnih zawh, Vawibial che kual sawm pahnih tih velah khan a tla ta. Kan mamawh zat kan target kha thla tinah khanin Vawibial che sawm nga chho vel tura beisei a ni a. Amarawhchu hei chu le khatiang chiah chiah a thei lo a, return file dan phung kha. a inang lo va, tin, kan chhiat hna thenkhat revenue te, land revenue kan tih te, motor vehicle tax tih te, la khawn rih lo te a lo ni a, hei chu nakinah ngai ka rawn awh chhuah leh mai tura an beisei ta ila, amarawt chu min nghawngah hi a lian khawp mai, kan hre nasa tawiin ka hria a, budget te discussion a tam tawh a, min nghawng nasa a, ih, tun ai rei hi a kal a nih chuan in kan inkhar khipna hi kan kalpui ni chuanin ih buai thil buaithlak tam tham tham tak a thleng dawn tihna kha a ni ta tin India ram pum ang pawhin han chhut ta ila kan chhiah thawh tam kan revenue leh sorkara revenue hi ih vaibelchhe sawmthum vaibelchhe nuai sawmthum ang vel turin central sorkar hianin hi a hisap a, hemi a sum hnar tura a ngaih kan chhiah pangngai ni lo a, hi a contribute thatu tura a ngaih chu disinvestment a ni ta, sorkar company neih lai te, Indian Airlines kan tih te, BPCL kan tih te, a keini hriatah chuan Nepco kan tih te pawh hi kan tel a, hi sorkarin a thuneihna share ho a neih te. hralh turin ruahman a siam a, amaherawh chu khangte kha tun ang kan nia chuan an share hlutna te kha a sang thei tawh lo reng reng a, tin sumdawnna han chhiat tak takah chuan tumai i risk thar an la ngam rih lo a, chuvang chuanin vai Bialchhenu a inhnih chuang hmuh tur kha i a tla phawt a pakhatna nih chu, tin a pahnihna ah chuanin kan rama chhiah pe tam state, chhia a kan contributor ber state an ti nan Maharashtra te industry tamna Gujarat kan tih te Tamil Nadu te tunah hianin an chhe ta heng ho hianin thirty percent vel lai kan chhiah thleng khawm hi an rawn i an rawn thawh ta tah chuanin i tuna a lan mai danah hi chuanin vaibel chhe nuai sarih atanga nuai kua chho vel hi chu sawrkar hian tun thlathum quarter khat kan inkhar khipnah hianin Revenue a hlawh tihna in kei chuan kan chhut a, chu chu i hei hi chu kal zel hi kan afford tawh lo, kan tlin tawh lo a, kan kal zel nih chuan in central sawrkar tan pawh chu sum hmuh tur zawng zawng budget atanga sum dawna pangngai a kal pawh Paibel chhe nuai sawm thum vel ni lai a nuai kua vel tha thum vel pawh kan tla hniam tawh a nih kha chuan in tih rual a ni tawh lo a, chuvang chuan kan in thlah dul ta a, i thlawhna zin vei vah te tin, Hemi ram chhunga sumdawngtute leh i bungraw phur velte pawh kha i an phal chho tan ta a, ngai chu kan awh chho tial tial in a rinawm a, i tunah chuanin Central sawrkar ngaihdanah chuanin he natna nena khawsak kho hi kan zir a ngai a, i chuti a nih loh chuanin i kan ei leh bar a kan chhiat si chuanin tih ngaihna a awm chuang lo a, nunna him mai la. Marawh chu thil pakhat awm thei chu, sumdawnna hi han nung leh pawh ni sela tunah hian ngai hi chu kan awm mai lo ang. A chuan chu hnathawktu hian haw chum chum a, factory tam tak hi tunah hianin hnathawktu rawih tur nei lo vanga buai mek an ni deuh vek a, chu chu chuti nih chuan ngai chu kan haw awh har viau ang a, amarawh chu tun thla hnih khat liam ta kan buai ang em em hi chuanin hi kan buaina hi chu a tlak hniam chauh chu ka ring a, i. Tun anga kan inthlah zal chauh tial tial a, beisei lo thila a rawn kang darh leh thut teh a nih loh chuanin i thla ni thla thum July thla chho a te hi chuanin kan sumdawnna hi kan pangngai chho ve leh mai awm ange tih kha keima hmuh dan a nia. Tin, Mizoram angah chuanin thingtlang hi chu tunah hi chuanin kan pangngai leh tho khat a ngai a, mahrachuan sumhnar hmun danga inhlawh an fate, tu leh fate atanga an huairua chu a tla rih a, tunah hi chuan thingtlang a Activity hi chu nasa takin khawpui ahi chuanin a zia a, an nunphung pangngai an zawm a. Khawpuina nunphung pangngai kan neih ngai ang zana kan neih tur hi chu khawi khawpui mahia hrangin kan awm tawh loh a. I Aizawla sumdawnna a nun thatna tur chuanin Maharashtra factory a nun that a ngai a. Siliguri te, West Bengal te, Assam ah Silchara te warehouse te chain, supply chain system a function that vek a ngai a. Chu chu khawpui Ngai pat a, kan awm leh theihna tur hi chuan a hla deuh a, a in adjust chhung a rei dawn a, chu chu thla ni thla thum ta leh chu kan duk a ring a. Chu chu hei kan lo pawt chat lawk sina, second wave awm ta lo se a, tun hi vawr tawp ang a ngai in a ngai tai la ni chu sawi lawk thiam hi har a, ni khat a an thlen hian in thil dang a rawn thlen hian a danglam nghal duai duai mai a, chu chu kei a ti rah pawh khan in ih lockdown kan neih hmasak ber kan zawh kha chuan in kar hnih dang kal leh chuan kan zia thei awm ang e tiin a trend kha a awm a ni natna kai thar kha amarawh chu a ni ta reng reng lo mai a a hung zel mai a chu chu a eng nge niang beisei sang thei ang ber a kan chhut in tihna kha a ni ta chu chu central sawrkar pawh hi tunain chuan in sumah hian a buai tak meuh a chu chu engtin nge sum hi a siam belh ang tih pawh hi i ngaihtuah a tham. a thleng em em. A dawt leh a, Mizoram an kal dawr ila ti mai la, i hmaan zan deuh ah khan kha kan Chief Minister zawm tak khan TV ah thu an puang a, a wording chu ni chiah lo mai thei, Pathian chuan a hria tih lai vel kha kan sum dinhmun kha an sawi a, politics sila inbeih nan te pawh kan hmang zui deuh a, political party chuan a hnu lawk ah kan Finance Minister Hlui Pu Lalsawta khan in press meet te an hmachhawn leh a, A ni tin mai RBI in sum dinhmun te chu min hrilh thin alawm a rawn ti ve leh thung a. Ti laiah khanin a chu chu dik kan siam zawk a dik kan Finance Minister hlui zawk kha a thusawi a dik a tih lam ni lovin mi mipui hrim hrim mipui vantlang hian tin sumdawng te pawn engtin nge a sorkar sum dinhmun hi a khat tawk a hriat te hi I kan phu em? Em ti mai ang. Kan chan vo anem, kan right a ni em? Tih te. Tin budget session emaw budget phat lai chauh ni lo hianin sorkar hian hetiang hripui pawh awm lo, ral muang pangai pawhin an sawi fo thin em tih lai vel kha min hrilh thei ang. Aw, laiah hianin i Pathian chu ina hria tih tawngkam kha media te kan hmu nasa khawp mai a, kan sum dinhmun a dik tak hriat hi chu i thil har ve tak chu a ni ta, a chhan chu i kan state account pui a kan revenue source hrang hrang atanga lo lut tur ni lem lo, eng emaw khawi laia ministry thenkhat CSS te min petu, centrally sponsored scheme te, tin loan kan dil mek lai te, Ni tiang lo thleng tur tih kha mite dinhmun kha kan hriat sak theilo vang khanin i hriat mai chu khara kan sum dinhmun dik tak a dik tak tak accurate ti taila sap tawng chu hriat chu har khawp mai a tin kan hmuh tur pawh hi hriat lawk chu Pathian kut a ni kan ram dinhmun leh khawvel sumdawmna a tlak chhiat dan dinhmun hi amarawh chu Finance Minister ina a hriat theih em em tur erawh chu mi mal in sum kan nei a Kan account kan nei ni hi bank ah kan sum kan dah thin a, tin kan sum dawnna leh kan hnena sum chhung lut tu ten kan bank account ah khan in an rawn dah lut thin a, khata kan bank account a kan sum din hmun erawhi chu i kan hre thei a, kan tih thin dan chu bank ah kal in kan han update a, kan account ah khan a lo lang thin a, chu chu Mizoram state sawrkar account hemi RBI in a min vawn sakna clearing kan neihna ah Nagpur. ih a ah hian in ih kan account in hman chu a hriat reng in a rin awm a ih pu pu sawta kan finance minister hlui na a sawi ang khan tin ih ka hriat sual lo chuan kei pawh in regular tak hian in ih RBI hian mizoram state a state account chhung a kan sum din hmun hi tlai a maw min rawn hrilh ziah ta khat a kan sum din hmun mil chiah kan nei mil chiah khan in treasury hrang hrang te bill an pass thei chin tur kha finance atangin hriat tir thin an ni a, chu chu kal phung a ni a, tunah a ni em tih chu ka hriat lo va, ih chu chu kan account a sum na na na hi chu finance minister level ah chuan hriat theih tur chuan regular taka update ih mimal bank account kan update ang chiah hianin an update ve reng a, a bank lampangin min rawn update sak a, ih chu chu a nih phung chu a ni a, tin chu bakah chuanin sawrkar sum dinhmun hriat vek chungchanga hi. Democracy-a hi chuan, Democracy-a ya pillar pawimawh tak chu Right to Information tunah chuan kan nei tawh ta. I kan duhzawng hriat theihna leh kan duhzawng sawi chhuah theihna hi a ni ta. Chu chu Democracy hi chu a transparent that pauh leh a hlawhtling a ni mai a. Transparency a hniam pauh leh Democracy nihphung kha a tlahniam ve. A ni mai a. Chuvang chuanin kan sum dinhmun hi chu mipuite hianin hriat thi chu kan duh a nih chuanin i kan bat kan right a ni ve a. Amarawh chu pawngpaw puan reng kher hi chu sorkar tan hianin thil i fel lo awm thei a. Amarawh chu a hre duh tan chuanin RTI kan nei a va dir thei a. A dawt leh chu sorkar hnathawk lam ah khan an kal ta ila nangma fake and figure. Sawi tawh ka rawn chhinchhiah hi dikin ka hria hei, sorkar hnathawk khat hla khat ah pension leh hlawh bik ah ngau ngau facilities dang ni lo in tah khan vei bel che li sawm ruk pariat niin ka hria an hmang thin tih kha a ni a, chutih lai chuan hei mithiam te in sawi thin post revolution maw PDRDG tih kha tah khan in as budget atang khan thar hi two percent vel short fall hlim lohna kha awm ni khan in sawi in ka hria an mithiam te khan kha kha Kei ni ang duang tan pawn a lo lu hai thlak viau mai san chu sorkar hnathawk hlawh pe hlei thei lo tur kha kan nih hmel riau mai in sawi hmang in chuti lai ah chuan in enge ngaih pawimawh tur party list ah khan sorkar ah hian thenkhat he bu leh bal lampang han pawih lem lo tun dinhmun a kan mamawh lutuk lo i ti mai ang art and culture te sports te pawh hian an sawi a heti lai sorkar in hrek dan tur lai ah hi sorkar hlawh te kan manage zel theih na tur Laia kha min han sawi zau sak leh theng em? Sorkar hnathawk law hi nia budget mahni kan han sawi tek a, budget estimate ah a lan dan kha a ni ta. Budget ah kha chuanin khati vel kha a ni ta, mahro chu sorkar hnathawk chungchangah hi chuan DA te punga thil chi hrang hrang danglam ve reng thei a ni a. A ni chiah chiah chuan a dik, chiah chiah chu a ni reng thei lo maithei a, budget estimate a ni a. Amarawh chu sorkar hnathawk hlawh kan tih pawh khan kha khan ala kim lo vang a, a chhan chu khami ina a sawi loh hlawh tih ila sorkar hnathawk hlawh kan han tih khanin salaries leh pension kha awm ta, khami ina huam lo kha awm ve wages kan tih te hi sorkar in rel bo anga sel chho atanga rawn buk a ni anga MR kan rawn inang chi te kha kha ala awm ang kha ai mah khanin kan hnathawk tu rawihna hi a sang thei tur a ngaihchhuah a ni ta chu chu i thil pawimawh hriat thiam tura pawimawh taka kan ngaih chu Mizoram ang ah hi chuanin kan industry lian ber hi chu sorkar hi a ni lo theih lo a sorkar hna thawk in hlawn lak theih loh chuan in hlawh atan chuan in engtin an April thla hlawh a lo tlai lak lo tlai deuh chuan bazar hi a ṭawl deuh deuh mai hian a hriat mai ṭhin a mi te pawh an reh ṭhin a tin in rin ni traffic flow te pawh hi en ta ila sorkar hna thawk hlawh lak hlim leh lak lo lai hi chu a danglam khawp mai a, chuvang chuanin sorkar hnathawk hlawh hi mipuite hnena sorkar sum a luna chanel tha tak chu a ni a, a pakhatnaah chuanin chu chu sorkar hnathawk ina hlawh an lak leh lak lohin a nghawng a, chutiang bawkin sorkar hnathawk hlawh i lo cut down emaw lo i thawh tir emaw khanin nghawng tur chuti khanin a nghawng zat tur kha chu a rilruat thei nghal a, chuvang chuanin sorkar pawh fimkhur a i a hnathawktu te pawh an fimkhur a, i an hlawh chungchang chu fimkhur takin tuna an hmalakna i kal mek niin ka hria. I chuvang chuan sorkar hnathawk hlawh bika leh pension a thutlukna siam chu fimkhur taka tih a ngai a ni tih kha a nghawng kha a lian em em tih kha a ni ta. Hemi bakah hian sorkarin relbawlna sian so hi lian em em mai ni. Budget estimate ah khan vaibelchhe zasarih sawmnga pahnih vel tal kha thlatin a kan mamawh. a ni ta a, sorkar hnathawk lawh paih chuan vawivial chhe zathum chuang a la ni ta a. Hei hi cut down dan hi chu a ngai ta a ni. Tuna insawi ang khanin kan sum hmuh kha thla hnih lekah pawh khan thirty percent vel an tla hniam a, khami compensate tur tar khan ni kan cut down hi chu a ngai ta a. Cut down dan turah hi chuanin sorkar hi chuanin a duh a nih phawt hi chuan thil hi a ti thei khawp mai a, austerity measure lahin hei chu kum ina tan chuanin a tih thei rih lo ve. Tih theih hi a ngah mai a, i cabinet level a thutlukna siam theih te hi tam a, entir nan i central sawrkar ah chuanin MP ho fund kan tih te hi a tam em em a ni, Mizoram ah pawh tam tham ve viau a nia, mla fund chungchang te pawh hi i mla te khan an fund atanga siam relief fund a chuti zat an thun leh tho chuanin sawrkar ru sawrkar kal tho tho nih kha chuanin thil kha a chi ri mai mai a, chuai chuanin sawrkar khanin Cabinet thutlukna khanin amaw khan a nih loh pawn Special Assembly te siamin ih thutlukna siam se tah chuanin mla fund chu kumin tan bik chuanin ih tih tawp rih a ni e, austerity measure pakhat atan han ti mai se chuanin a kual lo zawk nia vai bel che e. Nuai sawnga kan doh a, CM Relief Fund ah kan thawh a, khatia tih kual tih kual ah khan sorkar account atang khanin. He austerity measure step pakhat ah khanin la ve mai ta se. Cut down thei hi chu tam khawp mai kan budget het ah khanin entail a i thil paih thlak theih a tam a kan sorkar hianin tunah hianin chiang takin i committee dinin emaw en dik tu dinin streamline nghal pawp sela hei hi a tul ngei ngei ngai hei chu la cut down theih tih ti sela chu chu hmalak na hi siam sela
tah chuanin.
i chumi awareness siam nan chuan in duh leh i mipui te hei kha duh dan phei chuan in assembly special assembly te i koh sela kar khat vel notice in zawhna leh chhan na te pawh awm thei in i kan mitthlan kan thlan kan ai awk an thlan ten sorkar din hman dik tak an zawh fih a public hnen a an debate hmuh theih a awm a i khatiang a awm thei na tur khan in awm sela mipui te pawh khan in kan sorkar kha kan ta leh zawh lang a tin sorkar in a expenditure I a sum sen tur te hma lakna a tih then a paih then tur zawng zawng te pawh mipui ten kan pawm zam thiam ang a, a awm zia kha min hrilh fiang a, grass nge information kha sorkar kha kan zu democratize dawn ni chu mipui te ah a ni.
I sawi ang khan a chiang nia sorkar zawk khan a hre chiang viau mai a, khawilai a hmanga insum tur cut down tur tih kha. A lehlamah, tute emaw department te zuk tih bik a zuk sawi fakah kha a nuam lo thei a, a sorkar zawk khan a hrechiang viauin a rinawm a. A dawt lehah chuan inzawhna mawl angreng deuh han inzawt ta ila, keini a hrethiam ve lo layman te leh emaw zawk tena kan lo ngaihdan pakhat chu, Sum inneih loh tih te pawh hi a sorkar chuan pawisa hi print teuh teuh sel ni mai lo han tih ang chi te kha a awm ta a ni. Heti lai pawisa hetia note bazar kan inhman theih mai a, a hi engti a print nge a kal hmang a kha. Sorkar a nia pawisa hi chuan siam thei lo mawle tih kha chu thil dik a nia. India ram sorkar hian Mizoram chuan kan siam thei lo a. Tichuan India ram sorkar hian in. Ka mamawh te chuan a print mai tur alawm tih kha a ni ta. I ngaidan a nia. Hmanlai chuan a ni. Tunhma chuanin system hrang hrang a awm a. Milton Wood system kan neih hma tih te i khatiang. A kha chuan gold neih dan mila, gold reserve kan neih dan mila pawisa chhiam chhuah theih a ni tih te kha a ni thin a. Gold leh foreign exchange reserve tih te. India lamah hi chuanin tunhma tun Sang sang kha chu pawh sawmriat sawmkaw chho velah kha chuanin kan tih dan hi chu gold leh gold loh lampang pawh ni chiah lo sawrkarin a a siam chho tur a a ruahman kha a sum hmuh turin a a phak loh chuanin deficit a ni ta maw sawrkar siam chho tur leh sum hmuh tur inthlauhna a deficit kha ni ta deficit a kha khami a indaih lohna zat kha sawrkar chu thuneitu ber hlawm tih ground kha ni ta Pawisa ka print a ni mai ni. Chu chu RBI in a print a, a finance thin a ni. I sorkar in sum a indaih loh tak tak chuanin kalpui thin a ni a. Amarawh chu hei hi pawisa leng vak leh kan thil siam chhuah hi a inmil tur a ni ta. A inmil em tih hi RBI hian engtik lai pawhin a zir ngalh ngalh ta. Pawisa leng vak a tam hret a nih chuanin i RBI hian pawisa hnuh let theihna tur hianin i. Policy hrang hrang repo rate, reverse repo rate, reverse repo rate hi kan bank ho ina RBI a pawisa an zu deposit na interest a ni ta, reverse repo rate te an ti sang a, awmzia chu ih bank ho khan in mimal a loan pek aiin RBI him zawk a zu dah luh kha rem avang a pawisa khan ti tlem leh thin a ni, kan pawisa leh leng vel leh ih kan sum eh kan thil deh chhuah dinhmun hi a inbalance tur a ni ta, a inbalance loh rual rual in. i thil man a pung ta inflation a awm ta thin kha nia chuvang chuan in pawisa print belh kha chu a ri sa sang ta em em mai ni kal mup mup kar a a dang a rawn chhuak vang khan kum hnih kum thum ah inflation kha a rawn thlen thin a khami kha a that loh avang leh ram tam tak in an duh tawk tawh a than tih tawh lo vang khan in sangkhaza kua sawmkua pali Sawmkua pakhat a economic reform Doctor Manmohan Singh a deuh khan an pu lut a, khami kal chho zel ah khan sawmkua pali a khan in RBI leh sawrkar in inremna an ziak a, pawisa central sawrkar sum in daih lohna vang a pawisa siam belh hi chu tih tawh mi tawh rawh se printing money tih chu an inrem ta, phase out in a phase in an ti ta, chu chu sangkhat chapua sawmkua pasarih atang khan an ti tawk ta, tun thleng hian in khatiang print kha awm leh tawh lo va, amarawh chu. Tun dinhmuna in chuanin thil thleng thei a ni a. Thil thleng thei a nihna chhan chu Central-in tun budget-a pawisa puk ngai a ngaihzat a mamawh zat kha vaibel chhe nuaih sarih sing kuah a mamawh a ni. Chu chu tia stimulise package te chi hrang hrang an tih leh bakah Central sawrkar revenue nasa taka tlak hniam tak avang han khami hmu hruk nan khanin vaibel chhe li Chuang kha a puk belh leh a, vaibel chhe nuaih sawm pahnih tunahin kar hmasa lawk khanin ih an borrowing calendar ih kha an rawn ti chhuak a, ih central sorkar khan khata lan dan chuan vaibel chhe nuaih sawm pahnih vel kha puk ka ngai dawn a, chu chu kan GDP tanga chhutin five percent chuang a ni daih tawh mai a ni, a sang tawh em em mai a. Kan him tawk a, kan ngaih dan hmang a, fiscal responsibility dan in a, three percent an tih kha nen, five percent a up daih tawh a. Chuti lai chuan in sorkar hian in fund thar siam leh dawn se bank e, RBI kal tlang in pukna tur thar tih loh dawn se tuna government security bond kan tih hi a yield a pung a sang tawh lutuk a, a thar han puk leh hi a buai thlak em em mai a. Tin han puk tleuh se sorkar khan in. Investor tam tak kha um chhuak ve thei tlat mai ni. Ih chu chu thil a awm avang khanin ih tuna kan dinhmunah hi chuanin thil thleng thei a ni a. Tin a bakah kan sumdawnna te kan ram economy hi he natna inah min cham chilh reng reng a. Tun anga kan buai reng thla khat pawh kan buai chhun zawm a nih chuanin puk lehna tur hi thil buai thlak tak a ni dawn a. Chu chu tunah hianin Central tan chuanin nimin piah lawk khan pawh khan kan Finance Minister pawh khanin, An zawhnaah khan hei chu ka la ngaihtuah lo. Mahse, ih, engkim ti tur hianin, ih, thil thleng thei nei kan inawpen a ni tih deuh zawng khanin a chhang a. Pawisa print ber pawh chu thil thleng thei tak a ni a. Ih, kan mamawna hi a lian ta em e. Mizoram sawrkharin engtin nge hemi thingtang mi retheite leh khawpui arban puar te maw? Parsei zing power. Ti sang tur khan engtin a hma lak ang tih lai kha min hrilh leh thei. Aw, a hmasain khawpui e, thingtlang hi an sawi hmasa ta ila, thingtlang chu central hma lakna khan niching khan kan sawi a, chiang takin i NREG a allocation kha vaibel che singliin an ti pung a, NREG hi Mizoram a chiang taka lang chu. Kan life line, Thingtlang Rural Life Line tak tak kan find a ni a, NRE zin hlawhna that chuanin Thingtlang mipui te hian an mamawh an lam theih hi a sang zel a, a pawimawh em em a ni. Chu chu tunah hian allocation tam tak a rawn awm belh ta. Hi guidelines an rawn ti chhuak dawn a Central Sawrkarin. Tah hian i Mizorama te India ramah hian thil tam tak keima observation ah chuanin a guidelines in a ziak lo Tih vanga ih kan kan tan atang kai tur zawnga khah hmalakna kha her rem hi ih sorkar hmalak sorkar ruahmanna siamtute hian ti lo awm thin a, Mizoram ka tih na kher pawn lo. India ram hi chu a danglam em a, ih kan dinhmun in ang lo a, khulam atang chuanin ih ruahmanna pakhat an rawn siam a. Kan dinhmun a inang lo em em si a. Chuvang chuan tunah pawh hian NREG guidelines a lo chhuah hunah hian mipuitena tun sum kan hmuh belhna mai ni lo, kan chhawr chhunzawm theihna tur khanin i ruahmanna kan siam a ngai. Guidelines ah khan a guidelines ina khap a nih loh chuanin kan tana tha tur kha guidelines do zawnga rin luh thiam a ngai. Kan hmalakna kha guidelines ina rawn negate a nih lo chuan a sap tawng takin i sorkar khan huai takin hemi huam chuan a leng thei a ni tiin Mipuite tanan eizawnna tanpui thei tur te, an hmasawna ruhrel pui theitu, din tharna pui theitu leh enkawlna kawng pui theitu te an eizawnna tanpui theitu tur zawnga a guideline siah nih loh pawha khamia rin luh tha thiam a hma lakna kan nei a ngai a. Ka ti lai khanin Administrator a bikin RD Department te ni kha ho lam pang kha an pawimawh hle ti lai maw? Ti lai ka. A guidelines ina a sub tawnghin a awlsam ang reng a, a negate a nih loh hi chuanin Ruahmanna hi siam ila, guidelines ah hian hemi mil hi ni e tia inrin luh kha kan thiam poh leh kan ram tan khanin central atanga malsawmna lo awm kha kan model thiam ang tih kha a hriat theih a. Tin khawpui bikah hi chuan khawpui hi urban poverty khawpui reh theihna hi a hau tak khawp mai a, tunah chuan khawpui kan tih chuanin ka hre sual a nih loh chuanin Aizawl tih loh hi chu NREG hian a la huam a, tah chuanin khawpui harsatna hi a buai em em a ni. Tah chuanin khawpuia mi rehtheite harsan a dawng tur hi chuanin i sorkarin hmalakna kal tawh sa awm a, an sum dinhmun a lo that theihna turin tah chuanin labour welfare atangin labour cess te tin pawisa pek belh te ni nge nge tunah hianin an tangkai pui em em a, i mi rethei tak tak ni ni tha inhlawh chawp te ni tin harsa tak tak te scholarship kaltlang te tanpuina kaltlang te tunah an dawng mek a ni. Chu chu i an. Tangkaipuia Race Free Ration a lo ni bawk a, sorkar in hma la tawh a ni. Hei thil awmawm tak a ni a. Tunah hianin hei hi a la tawk zo tawk lo niin a hriat a, tunah hian khawpuia rethei leh harsa tak tak ten harsatna tawh hi an tawhna hi khati mai khan a la ziawm lo a ni. Tlangpuiin khawpuia sorkar hnathawk ni lo ni rethei hi chu sumdawnna te nau te te a, dawr te nei te, inhang fak, motor a ei zawng te, harsa te te te an ni a. Khang ho kha engtin nge kan zuk khai chuang, kan zuk tanpui ang kan tih chuan kha mite hnena kan zu tanpui nih chuanin khawpui mi rethei te sum lak lua pung a, purchasing power kha pung dawn tihna kha a ni ta. Kan tih theih nia kan hmuh chu central sorkar hian tunahin, MSME an ti a, Micro, Medium and Small Enterprise kan tih hi tanpuina tur hianin thil lian tham deuh mai tuna ruah hman mup mup mai a ni. News-ah hian MSME tih hi a lang zut zut reng a ni. Thil lian tham deuh a ni. Mahse tanpuina a pek tur reng reng hi a tanpui danah hi sorkar kal tanga tia siam lam a ni ta lo a. Bank kaltlangin interest free loan tih te, interest subvention kan tih te, interest subsidy kan tih te, tin collateral free loan tih te a awm a ni. Kha ang ho ah kha tuna hian hman tangkai dan kan zawn a ngai a ni. Hemi MSME rin tehna ah hianin thil siam chhuak khatiang lampang kher chumi chuan ti tur ni tih lampang hi tunah hian central in a rules hi a relax viau in ka hria. Kum khata sum leng vak chuti zat nei chin, Chu micro ni a, sum lek vak chuti zat nei chin chu medium a ni a, khatiang khan a ti deuh tawp tawh a ni. Chuvang chuanin kan rama sum dawna te nau te te nei i entir nan a puan thui te, puan tah te, lu mehna nei te, motor a sum dawna te nau nei te, tin media lampanga ei zawng tu te, tin press nei te, hetiang chi tam tak thlai zuar, regular a thlai zuar tlem pawn rin luh thei dan tur hi ngaihtuahngaiin ka hria. Msme ih dan hmang hianin heng ho hi ih bank atanga loan awlsam taka an hmuh theihna turin bank ah hnuk hna ila tih kha chu chu sorkar hian homework ah nei se ka ti a. Central in a tak tak a rawn kalpui phut hma a ih. Tih ngai tur a kho maw kha lo ti tai la.
Khata khanin bank ah pawh khanin chin a i sawi ang deuh khanin dahkham awm lovin a then chu inhmun te khan lo nei lo ta i thil man to hlu kha a tiang pawh ngai lo khan tih theih a mi kha. Aw chu central khanin ruahmanna a rawn siam ah chuanin collateral free loan te an ti a. Mizoram ah chuanin sorkar hnathawk a nih lo hi chuanin dahkham a awm lo hi chuanin i bank hianin loan hi an pe ngam meuh lo a, rulh loh an hlauh vang a ni sum dawng an nia. Maw chu tuna msme te tana ruahman a rawn siamah hian collateral free loan a tam mai a ni a scheme kha awm a ni. Chu bakah chuanin cash flow analysis e sum leng vak i sum che vel kha sum a sum dawnah sum che vel thlatin leh kum khata che vel an en dik sak a e heti zat hi pek ngam a ni e tia kha mi hmanga pek pawp pawp ngam tur khanin ruahman a rawn siam a. Chutini chuanin. Hei kan chho tangkai thei chianga sorkar hianin i kan sumdawnna te nau nei te hi register chauh tih te i khatiang chi kha a buaina registration issue te hi kan buaina ni thin a hnu hnai anga i ni phawt mai a rangtheng berin sorkar hianin i heng engtin nge sap tawngin an sawi ta ila heng sumdawnna te nau te te thil siam chhuak te Tei thil zuar te, service provider tiang zawng zawng te hi institutionalize a ngain institutional access a kha ih kan siam that a ngai. Bank loan an access theihna tur leh MSME tanpuina lo chhuak hi an zuk hman tangkai ve theihna turin eng nge tul, eng dan hnuai nge kan rin luhsak ang tih hi tunain sorkar hian rang takin hma la se. Registration ngai ni pawn chak daih hma la nghal char char se la chumi ti ngai compliance ngai zawng zawng kha tunah hianin. Chet chur chur a hun in ka hria a. A tawp khawk ah chuan in, Kha mite hnen ah sum kan pe lut tam a nih chuan, loan pawh ni se, sum leng vak a tam ang a. Sum leng vak a tam chuan kha mite tho khan an in lei chhawn na leh mipui te ah khan in i kan in tangkai pui tawn ang a, an loan te pawh khan rul thei ang a. Kha kha ar ban purchasing mi rethei te purchasing pawh ti san nan khan chuan in thil awmze nei tak a ni in ka ring a. Eng a lawm awm e? A lawm e.

A thing tawh a, hmanlai tawh a. Eh, khawngaih takin sim ulh a. Khi tilai si kha lo han thlir thlai lam aw. Sahnu kha a lo chian tha lo aw. Chuan kei he tian ka rawn kal ang aw. Kan ram nungcha te hi i lo pung se la.

Inkah palhna a thleng leh ta. The Wildlife Protection Act nineteen seventy two, Chapter three, Section nine ah chuan nungcha te hi eng hmang mah a tih nat leh tih hlum phal an ni lo. Tin, nungcha te taksa bung hrang hrang, in leh motor chei nan emaw thil dang reng rengah hman khap tlat a ni. He dan bawhchhetu te chu kum thum atang kum sarih thleng lung in tan tir emaw, cheng sing thum atang cheng sing nga thleng chawi tir theih an ni. Kan ram nung cha te hi hum halh in Zoram nuam i siam zel ang u.
Hei tunah hian Agriculture Director Pu Rawngmingthlang Kawlni Tunlai titi programme ah kan pawm dawn a, hun tha tak min pe thei kan lawm hle a ni, ka pu chu bai le. Aw chu bai le.
Aw zawhna khan in zawn nghal mai ang a, a tu hnai thil han in zawn hmasa ila, tu hnai te ah khan kha covid nineteen avang a lo nei tu ten a an harsat na te an rawn thlen na tur help line te kha in hawng niin kan hria a, nang mah ngei in hawng in ka hria a, hei hi thut hnathawk tu ten an chhawl tangkai em, engtin nge function dan tih te kha tawi te in min hrilh thei em? Aw ni e kha e helpline hi a lo ir chhuahna taka chu kan Minister Pu Silrinchanga i idea ruahmanna a nia. Hetia Covid avanga lockdown ten nih takah khanin kan lo neituten harsatna an tawk thei a, chuvang chuan keini hianin min biak pawh zung zung theihna tur telephone number hi TV ah te, local channel ah te scroll ila, Doordarshan ah te puang bawk ila tia. Tikhan. April ni thum khan kan buatsaih chuk chuk a, kan hawng kan hawng zui nghal a, nichuan April ni li atang khanin kha kan helpline kha hman theiin kan han siam a, tah chuanin kan officer pahnih te nitin an in duty chhawk a, Pathian ni tih lohah chuanin leh Good Friday kha a kar a lo tla bawk a, khami tih lohah kha chuanin hemi office chawlh ni holiday ah te pawh hianin, an kal a, kan hawng reng a, chu chu telephone number kan dah telephone pahnih kan dah a, chutah chuan a pakhat zawk a chu number chu two three two eight five six four a ni a, a pakhat zawk chu two three triple one six zero a ni a, hei an chhawr tangkai khawp mai a, a tir takah phei kha chuanin ih call kha a lo kal hnem ve khawp mai a, ni khatah call sawm pariat call sawm chuang chuang ka tih ang kha ih a lo kal ve a, Tichuanin, hun a lo kal deuh a, lockdown te tlemin kan han thlah dul deuh a, sorkar in a han thlah dul deuh a, chungah chuan lo te an han feh thei a, thlai chi te an han thlak thei a, min mamawhna pawh tlem azawng chuanin, tlem chuanin a han ziaawm deuh a, tichuanin tunah pawh hianin nitin kan la duty a, holiday ah pawh kan la duty theuh a, Sunday tih loh ah chuan, amaherawhchu tunah hi chuanin khawl te kan dawng tlem a, Ni khatah khawl hnih, khawl thum te, chang phei chuanin khawl dawn miah lo ni te pawh kan nei ve ta a, an hmang tangkai khawp mai a. Kan sawi chhunzawm anga chungah chuan a bikin hei thlai chi an hmuh theih dan tur te, rannung thahna hlo, pesticide kan han tih ang chi te an hmuh theih dan tur te leh tin hei tunlaiin farm mechanisation hnuaiah power tiller te leh tractor chungchang te zawhna tam tak kan dawng a, chu chu kan tih dan pawh hi kan ti uluk a, hetia zawh nan rawn zawh hian tute hnenah a maw chu chin luk be dawn nia kan tih liam sak leh mai lo a, a biak tur taka te kha kan han biak sak a, tah chuan min chhanna kha an hming leh an phone number leh an address te kan ziak chiah vek a, chumi atang chuan an mahni kha kan zu kan hrilh let leh a, chutiang chuan i harsat nai rawn thlen kha chutiang chuan biak sak i nia tiin a an harsatna sut kian theih dana kha. kan zawnpui a ni. Kan tih hre hle mai maw chu chu tih chu a dawt leh a sual in hei tun hma tang in agriculture department hi department lian department upa a ni mai ang chu Mizoram ah chuan a lo ni a ama erawh chu sorkar hnathawk te kan han tam chhuat in eizawl na dang te a lo tam a kut hnathawk an tam lo chhuak nge tho khat lai te phei chu tlem in he department a han reh deuh emaw tih tur a rawn ta a ama erawh chu hei in vanei a sorkar hmasa te pawh NLUP a vai nodal department te an ni a. Hei tun hunah tuarna phen a malsawmna tih ang deuh khan Covid nineteen ai mipui hian in ei leh bar a bikin bu leh bal ah te in to del a pawimawh a zia a lo lang chhuak a ni hre thar in ka hria a Agriculture Minister te pawhin tunhnai te pawhin a sawi a. Heti lai hianin kan sorkar hotu te hian in eng tiang ang ruam manna nge in Agriculture Department in an neih aw tih lai vel kha min hrilh thei em? Aw neih e hrilh thei e, nia a Department hi kan. Hriat angin Agriculture Department hi Mizorama Department hrang hrang zinga upa ber pawl te a ni a, tunhma deuh khanin keini kan han luh ve hma a, he Sangkhazakuaa sawmriat hma lam, sawmriat pali hma lam ani ang chu kei hi sawmriat pali a, Sangkhazakuaa sawmriat pali a ka luh ta. Khang hun lai te phei kha chuanin hei Animal Husbandry and Veterinary tih te, tin Soil and Water Conservation tuna, Water Resources hemi heng department te pawh hi agriculture hnuai awm vek kha a ni ta a, tin minor irrigation te, fisheries te, horticulture department kan han tih tak te pawh hi khati hun lai khan agriculture hnuai awm vek hi a ni ta a ni thin a. Eng leh bar kha i hnawih kha chu ni ni vek mai te rawh. Ni vek mai aw.
Hei Ministry of Agriculture-ah te phei chuan kan hria a, Tun hma mah nikum tih loh nikum khan a ministry kha Veterinary leh Fisheries Ministry kha an han ti danglam deuh chauh kha a ni a, ministry hrang a lo piang a. Tun hma te phei ka chuan ministry khat a awm vek kan nia chuvang chuan kan lian a tin Mizoram ah pawh khan kan lian reng a ni. Amarawh chu hei Agriculture Department atangin an han indang chhuak a, soil an. Water Conservation Department in an indang chhuak a, hei chuan Animal Husbandry and Veterinary Department an indang a, Fisheries an indang a, Minor Irrigation an indang a, tichuan Horticulture nen Bifurcation in kan han inthen leh bawk ta. Khatiang khanin kan Department atang hian. Ah an piang chhuak, department eng emaw zat a piang chhuak a, chuan hei kan hriat teuh angin khatia han pian department hrang a han awm takah khan deh kan hnuai a, department awm thin te pawh ah nge ni mo thar tha a chan changin theih tawk chuai ti hian anmahni hma zawn a tih tur an assignment leh an subject hrang hrangte phur takin an han ti a, keini pawn kan hmu a. he nasa takin an chhang a, heng Horticulture Department te pawh an chhang chak em em a, an lar em em a, hengte hi kan Department atanga in dang te an ni a, keini pawn kan lawmpui em em tho a, chutiang chuan a tunah hianin Directorate pahnih a kan la awm a in hria a, Directorate pahnih ah hian a regular a thawk a nghet a thawk hi kan zavaiin mi zali chuang hret kan la awm bawk a. Chuvang chuan department te lutuk hi chu kan la nih loh chuan kan la hria a, hei department thenkhat te nena khai khin phei chuan tin i insawi lan tak pakhat he tun covid nineteen a chungchanga lo neitute tana malsawmna a nih theih dan pawh kha Nih a awm khawp mai a, hei Covid nineteen avangin ih lo neitu ten harsatna chi hrang hrang ih an tawk a, chumi atang erawh chuan harhtharna ih kan hmuh niin kan hria a, ih lo neitu pangngai hemi kan ih thingtlang leh eh leilet neitu tlangram lo lei tlangram lo leh leilet neitute piah lamah hei Aizawla te pawh A mahnia intodelh a bik takin thlaiah te mahnia intodelh duhna thinlung a lo piang chhuak a, mahni chuk chuk tawh huan te kan siam belh chur chur a, tin thil lawmawm em em chu khatia lockdown te an nih chhoh ah khanin harsatna kan tawk dawn niin kan tlang ram lo neitu te pawh an han hria a, hei kang hreng an ti a, lo kan han hal a, a kang. Fai thenkhat vah ni si lo khati ang chi, ih han then fai te, tin chul rit te engemaw zat kan hret kan hriat belh bawk a, ih khati ang khan ih tin lei let sawng saiha district ah te pawh an bialtu mla te leh kan minister te ih ruahmanna angin lei let te pawh an siam belh a, ih khati ang khanin harh tharna hi kan chang ning kan hria hmun tinah hmun hrang hrangah chutiang chuanin ih he Covid nineteen hi a lehlawm takah chuanin malsawmna Agriculture Department te an chuanin a ni te pawn kan hria a, tin sorkar lamah pawh sorkar pawh a thang harh nasa khawp mai a, ih kan Chief Minister hoin hemi chungchang hi vawi hnih kan sawi tawh a, ih sawtah amah hoin vawi hnih kan sawi tawh a, tichuan Agriculture Development Board sorkarin a an din hengte pawh hian kan ngaihtuah a, an ngaihtuah piah lamah. Tun thla ni sawm pahnih atanga ni sawm paruk chhung khan kan Development Board member te pawh District zawng zawng tlawh chhuak vekin team thuma an insiam a, chutiang chuanin kan Chairman kan Minister Pu Silrinsanga hovin an zin chhuak atin kan Vice Chairman Pu Biakzau te pawh an zin chhuak bawk a, chutiang chuanin kan lo neitute harsatna kha tun tumah hian a hmun ngei a inhriatpui teh ang, a sutkian dan te pawh kan zawng anga an tia khatiang khan an zin chhuak a. Chuvang chuan a lehlam tak chuanin hei tunah te chuan kan duh dan pangai leh kan thawh thin dan pangai angin hna te kan thawk leh thei ta a. Chuvang chuanin he Covid nineteen hi keini Agriculture Department tan chuan a lehlam zawng tak chuan malsawmna te pawh ni te pawn kan hria a, lo neitute leh midang sorkar ah te pawh harh tharna a thleng niin kan hria a. Hlauhmawm kan ti khawp mai a, tin kan sawi belh zawk ang a, hemi Covid nineteen avang hian a bik takin Colosseum leh Mamit kan lei let neih thatna hmunah te a enkawl-tu hnam dang te an haw a, khami avang khanin an lei let hi enkawl thei lo in a awm dawn, enkawl theih lo in a awm dawn a ni tih kan han hria a, chung avang te chuan hei tunah te pawh hian forecast atang ten lei te leh sak an ni a. Chuan tunah hianin an lei let thei lo tur te, kan zawng chhuak a, hnam dang enkawltu nei lo tur te pawh kan zawng chhuak a. Tin, an lo tih ṭhan danah bawng an lo chaw lut nasa lei leh nan hian Tripura leh Assam aṭangin khang te kha an ti thei dawn ta, an ti thei dawn ta si lo va. Khawl in tih sak dan i ngaihtuang an tia kan sorkar hian tunah pawh ruahmanna a siam mek a, hei keini ngei pawh hi naktu lawkah hian kan director pakhat Doctor Aisai Thantluanga nen kan zin chhuak dawn a, kan lo neitute harsatna a hmun ngei ah kan zuh hmuh pui dawn a ni. Ni thu chu ni in sawi lang ta han inzuah bil ta laka chanchin thar ah te pawh kan lo hmu a, kan agriculture minister in tractor te an neilo lei let tur pu ti lai ramri lamah sam ramri lamah i sawi ang khan. lei let neitute an hna thawkte an haw avanga harsatna tawkte neiin lehsak te khan lo hmu a tah chuanin tuna i sawi ang kha 2018 ami kha focus kan ti ni lo ifed maw kha ami international fund for agriculture development ami kha i ruam han sa ti mela thaw ho na sa deuh tun hripui leng hmai a lo awm ta focus in ti kha ani ta hei hi Tun hripuiah hianin i sawi ang khan kha a tangkai chhawng hmel riau maiin ka hria, ti lai kha min sawi bel sak thei em eng ang, a tangkai tur nge a nih tih lai kha. Hemi tuna focus a in zawhna kha i a focus kha tlem in i lo thlur bing hmasa tai la a thawm e i. kha kan hriat angin kum sang hnuhsawm pariat atang khanin hemi International Fund for Agriculture Development, IFAD, kan tia, keini chuan IFAD kan tia, khumi IFAD country office ami te pawh khuanin IFAD tih an sawi avang hianin keini pawn a thawk te hi chuan kan han ti zel a, a da duhin IFAD an rawn tia pawhin kan ti chuang lo a, hemi IFAD hianin tun Covid nineteen avang hian ih hmalakna chi hrang hrang ih kan nei zui nghal a, ih a pakhatnaah chuanin hei enge kan dinhmun tur kan hre lo a, ih vairam te pawh ih an migrant workers, migrant labourers kan tih hnathawktu ih hmun dang atanga hnathawktu an rawih thin te kha an haw an haw chum chum a kan hria a, TV ah te pawh kan hmu a, khang an hnathawktu te khan hna an thawh theih loh chuan ih central lama kan state dang te pawh khuanin Kumina kan buh thar chhuah tur te leh thlai dang kan thar chhuah tur te hi eng nge a an dawn kan hre lo a, khami hre reng khan e keini pawhin harsatna kan tawk thei ang em aw a, thil thar rang chi te leh chaw a chang thei chi te hi e ngaihtuah vei la an ti a, tichuan focus hnuaiah hianin e pangbal hi e kan programme a tel miah lo kuminah hian kan han e telh thar a, chutah chuan e. Chhungkaw zahsawm ruk panga te hnenah pangbal hi ching turin kan ti a, hemi a chi, sets, kan ti a, sap tawngin a chi hi nuaih sawmhnih panga zet mai chin turin kan inruahman a, chutiang ang chuanin a remchang lai laiah chuktuah huanah te, tin hei tlangram lo vauah te leh kan inrin a, E, a te khatin khanin pangbal hi ching turin e ruah hmanna kan siam a, hei hi kan programme a tel miah lo, e Covid avanga e focus hnuaia kan programme a kan han tel thar a nia. Tin nichin khan ka sawi deuh zat tawh a, leilen leilet siam that hi e kan programme ah chuan kan programme a awm sa chu a ni tho a, amaherawhchu hei e Covid avangin, Nichina kan han sawi tak Mabit leh Kolasib District ah te chuanin a enkawl-tu te an awm dawn lo vang khanin ran an chhawr thei dawn si lo a, kar hmasa te, kar hmasa hmasa leh atang te khan an lei te kan leh sak a, tia hi lei leh satiah a pangngai kha a ni lo va, thuk deuh deuh in an leh sak a, khami ah khan tun hma a an leh chhuah ngai lo a khan zut lei pawh A pawn langa an rawn dah chhuah sak a, tichuan chi nai te an pe bawk a, tichuan an buh thar te hlawk zawk a, buh an thar theihna turin ih ruahmanna ih kan han siampui a nia. Tin, alu, tunah hian alu hi ih khawchhak tlang dungah khian ih khaw sawm leh pakhat lai maia alu chin thar tir an ni a, chhungkaw sawmriat ten hectare sawmli zeta alu an ching a, a chi hi Kufri Joy tih kan ti a. Kan hriat than Mizoram a paw tum a, kan Director hmasa te ho ina an lo buaipui thin Coffee Joy Tea a kha nia Meghalai atangin kan la chho a, a tha tura kan ngai a, eng emaw harsatna zualpui leh hrichhia ten a man a nih lem loh chuanin Quintal sangkhat leh sawmsarih panga zet hi alu June July thla velah hian thar turin kan inbeisei a, tin forecast hnuaiah vek hianin thlai chi kan sem bawk a, Mawin District ah te, Kolasib District ah te leh hei forecast district hi kan sawi leng a, Mizoram ah hian district pali ah forecast hi kan kalpui a. Champhai, Serchhip, Kolasib, Mamit a heng Focus District zawng zawngah hian thlai chi te semna tur ruahmanna kan nei a ni. Tahkhanin hei Sanghnit sawmpariat a inbuaipui hnua hei District thar kan neih kha engtin nge tih laiah khanin Saitual tih ang chi te kha khawzawl kha chu Champhai-in lo huam sat a tiraw a ti laiah kha. Enge? Saitual te kha huam ta chuang lo nge? A huam chuang lo e, a chhan chu i thlak ngawt theih kha a ni lo va. Aizawl, Saitual hi Aizawl District a awm thin kha a nia, Aizawl pawh hi Focus District kha a ni lo a. Tunah hian enge ni Ifat Country Office atang te leh Rome atang te hian enge ruahmanna an rawn siam belh leh dawn kan hre lo a, an rawn siam belh chuanin District, a tam zawk te pawh tuam thei tura kan beisei a, hei kan performance te an rawn en anga chung atang te chuan an lungawi chuan focus district dang te pawh hi siam bel leh thei te pawh a ni ten kan hria, a amaherawhchu chu hei chu a run a run a lo deuh thil a la nia sawi lawk vak thei a ni rih lo ve.
Tichuan a dawt lehah chuanin hei organic hi kan sawi lar viau mai thin a, tawk khat lai peka chu hei a ni organic step te pawh an inchhal deuh reuh em ka hre lo, ka sawi sual em ka hre chiah lo va. Ti laiah hianin hun hnathawktute hian hemi fertilizer te tel loh hianin hei hlawkna tak tak hian chang thei em? Tin, state dang ngaihtuah hianin organic hemi ti tur hian fertilizer kan hman dan te pawh hi a inphau viau em? Ti lai buar vel khan min hrilh leh thei em? Umm, nia, hei organic farming hi Mizoramah hian kan kalpuiin a a rei ve ta fu mai a. Kum sang hnih pali sang hnih panga vel atang khan hei organic farming, Act te pawh kha e kan han buat i puia kan han buat saih kha a ni a, e chutah chuanin National Centre of Organic Farming, NCOF, hnuaia te pawh te nen ṭang khawpin khatiang khan organic farming hi kan han buaipui kha a ni a. Tichuan e kum sanghnih sawm pasarih aṭang khanin e MOVCD kan ti a, e Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region tih kha kan han kalpui a ni a, chutah chuan lian tham takin organic farming hi kan han thar thawh leh a, tichuan Mizoram pawh hi a ti tha pawl tak kan ni a, organic farming chungchang kha kan sawi zuai ang a, khawlai biak han han thlur bing deuh tai la tha awm e. Tichuanin, eh, tunah hian emaw VCD hnuaiah hianin ram hector singkhat sang thumma zau ah lo neitu singkhat sang li za pali ten organic farming hi an buaipui mek a. Eh, chutah chuan he scheme hnuaia farmer te hi eh, organic hmanga siam hei lei tih thatna te, tin eh, thlai ven himna kan ti ang chi te pawh organic pesticide kan ti mai ang chu khatiang te kha eh, pek an ni a. Tichuan organic farming scheme. Hmang hianin i hma kan lak na a lang chhan em em chu Farmer Producer Organisation, FPO, kan ti. Tun hmaa Mizorama FPO te kan la hriat ngai lo leh kan la din ngai loa kha heng MOVCD hmang hian Organic Farming hmang hianin i kan han din chho a nia. Chungte nen chuan thaho na thuthlung tha tak mai siamin khang ho khan an thlai thar chhuah te i an han hralh chhuak tawh a. Tunah hian Organic Certificate nei thei turin ruahmanna siam mek a nia. Organic certificate an neih hnuah te phei chuanin i heng organic thlai kan han tih te hi man man zawkin ni dang a, an hralh ai to zawk te pawn i an han hralh thei dawn ni ten kan han hria a, i lawmawm kan ti khawp mai a. I hei chemical fertilizer chungchang te leh chemical pesticide kan han tih te pawh hi insawi lan tak ah chuan i sawi a thain ka hria a. I. Tun hma atangin hei kan hriat angin Mizoramah te chuanin heng fertilizer leh pesticide te kan lak luh hma atang tawhin a bikin hei kan tlang ram loah te chuanin engmah an telh ngai lo a, hei organic hlang hlakin an kal thin a. Khati hun lai khan kan pi leh pu te kha an into der thei em em a ni. Buh leh balah pawn into, buh bikah te pawh kham khawp an thar chhuak, eh an thar chhuak a. Anmahni kham khawp bakah eng nge ni, a kum leh thleng a, a khat i hun lai kha chu a hralh tak tak a awm ve lo a, amaherawhchu chu a kum leh a, a han rin tur te pawh eng emaw chen te pawh an thar chhuak a, kha khan tin vai mim te a thlai chi hrang hrang kha anmahni mamawh leh an in to leh na tur ang tawk kha chu an mamawh tawk kha chu an thar chhuak a ni, chu chuan a entir a chu chemical fertilizer tel lo hian Khati hun lai chuan mahse a ram kha la tha a, intodelna hi a awm thei a ni tih khan hre awm e. Amaherawhchu chu hei hma sawnna in a rawn ken tel Green Revolution kha ang te pawh kan hria anga Sanghazuka a sum nga vela Green Revolution te a lo thleng a, chung te chung ina rawn ken tel ah chu kan thlai reng reng hi heng Chemical Fertilizer kan han tih te a hman dan tur dik tak a dose kan tih khatiang ang I balance fertilizer kan tih ang chi a, kan hmang a nih chuanin kan thlai thar hi lo ti pung thei em em mai a, a bik takin hei high yielding variety kan han tih chi a thar hlawk chi i kan scientist ten an han siam chhuah khang heng ho te phei hi chu heng chemical fertilizer tel lo chuan a nihna angin a thar tur angin a thar thei lo reng reng a nia kan hria a, tin. Pesticide te pawh eh loh thei lo a hman hun a lo thleng a ni. Nikum te pawh khan tha kan hria, fowler mi uam te min rawn tuam thut a kan hriat ngai lo. Ih rannung kan la hmuh ngai lo a rawn thleng thut a. Fowler mi uam hi thil thar a ni, sanghnih sawm paruk a inlar tan chauh kha a nia. Tichuan kan ramah sanghnih sawm pakua rawn thleng ve a. Kha nga te pawh i a tirah lo hre lawk dirlang chuanin he chemical tel lo khanin kan manage thei, kan control thei te pawn kan inring a, amaherawhchu kan hriat chhuah kha tlemin a lo tlai hret avang khanin a lo nasa hman a, a lo ti chhe hman, nasa hman a. Khami vang khanin lo thei lo a chemical fertilizer, pesticide te kan hmanah lo ngai thin a, chunga vang te chuan kan hmang lo thei lo a. kan hmang a, amaherawh chu insawi thai nan te hian kan hmang a, a tha ka tih loh khawp mai heng te hi insawi thai lo ila heng pesticide te fertilizer te pawh hi a hman dan tur dik tak a, kan pawt zet lawk se a, mai mai te nen pawh thaw ho na kha innei nge nge lo aw hemi pesticide hman chung changa inzir tir na tih vel aw nei e ih kha kan minister hmasa pu KS thanga ho khanin ih ama room ah sawi ho na ih central yma te nen kan nei a, Kei chuan lehkha te kan inthawn chhuak a, e kan DAO te pawh YMA te a tul ang a, NGO te hi heng e pesticide te leh rah thlai ven himna chungchang ah te pawh lo thawhpui turin tiin khatiang khan e kan thutthlung te pawh kan siam a, thutthlung ti mai ila ruahmanna te ei kan siam a e khatiang khan a nia. E tichuanin nichina inzawh tak i. Chemical fertilizer state dang te nena kan hman ata a intam hleihna a keini hi kan lo hmang nasa reng em tih kan han hriatna turin kan sawi deuh duah duah anga ninawmah duh kan ngai lo ang chu. Hemi national level India ram pumpuia kan fertilizer kan national average Kan fertilizer hman dan tlangpuia chu hectare khatah kg za sum ruk panga leh point eight gram zariat a ni a, chutih laiin keini Mizoramina kan hman ve a chu hectare khatah kg sum nga vel chu pawh chu kan phah kan la pham ang lo a ni. Chuti ang khawp chuan fertilizer hi kan la hmang tlem a ni. Chuan state lian dangte kan sawi anga Punjab ah hianin a hectare hi chu ka sawi zel tawh lo mai anga a kg chiah hi ka sawi anga hectare khat zel tih na ania kg zah sawmriat pali an hmang a national average aiin an hmang sang tih na nih chu chuanin Haryana ah hian zah sawmruk pas kg zah sawmruk pasarih an hmang a Andhra Pradesh ah kg zah sawmthum pariat Uttar Pradesh ah kg zah sawmhnih pasarih Maharashtra ah kg zah sawmhnih paruk West Bengal ah zah sawmhnih pahnih chhe Chhattisgarh-ah za panga, Madhya Pradesh-ah kg sawm riat leh paruk. Chutiang chuan mi state dangte pawh hian an lo hmang nasa khawp mai a, kan hriat reng thura chu hei kan chaw ei, kan buhfai ei tam bera hi state dang Punjab te, Haryana te, khang atanga kan chawk luh te, UP atang te pawn a niang chu state dang atanga kan chawk luh an ni a, khang ho khanin hailing variety hi an ching nasa a thar hlawk chi kan tih kha. Chung chu fertilizer tel lovin a enkawl tak tak theih lo a, a thar tam theih lo a, i an enkawl a fertilizer hi hmang nasa a, chuvang chuanin i keinina kan han hman ve hi chu i a balance a kan hmang a nih chuanin a hlauhthaw an awm lo a, amaherawh chu mi tam takin urea hi a lawngin an hmang thin a ni, a chhan chu nitrogen a pek a, nitrogen chiah pe a, a lo tha hluai a urea kan pek chuan a hring hlup a, kha kha kan lawm em em a, mahse E, potash te ei a tlen leh si chuan kha khan a thar a ti hlawk chuang lo a, chuvang chuanin NPK kan tih Nitrogen, Phosphorus, Potash kan tih a hi a balance a kan hman phawt chuanin i hlauhawmna a awm hran pah lo a, Urea lawng a kan han hman khan lei te i a zuti kha kha kan ti a, i a lei a. Enge a nih a, natural condition-a kha zut ti danglam thin a, a lei nih phunga kha zut ti danglam thin a, kha kha kan duh lo a. Chuti ti lohah chuan hei thlaiin a ei theih anga lo awm tawh kha chuan mihring tan pawh hlauhawm hran lo a, hetiang kan theh hlim hlawt kan zu ei te a nih kha chuan a tha lo ni mai a, khatiang zawng kha kan sawi duh hrim hrim a ni. Hmuh tha tak bik te kan lawm e, kan lo sawi tawh ka lawm e.